Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mondo wawuo kodi kit weche machal nadi ma Jehova oloso e thuoloni kapok wawacho wach moro amora to wadhi kulo wiwa piny mondo mi wami Nyasach polo kod piny duong' Jehova mar polo gi piny iber manade Jehova mar loyo Ruodha erokamano kuom loso thuoloni mondo wawuo kit wecheni ka kinde pod nitie bed kodwa Ruodh polo mara kuom en Yesu amen Jora mag wuora adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Joshua auchiel kendo adhi somo gima ondiki e mumb Jehova. Jo-Israel okawo Jeriko, to gima ondiki yie wacho niya, ranga Jeriko nolor matek. Jora Magura adwa wuoyo kuom gima olor matek. makata jogweng' wuoye ni mar jokang'ane ni to nolor matek. En gimigoye mbaka makata ka mon ochimo chiro to kata ka mama ni biro to nonene chiro mokalo gi law achiel makoro birogo ni ji wuotho Ka go tiklo kendo nyiero e bath bunge moko, mama ni paro ni nyiero kode kar inyiero dhier mane dalau gima nolor matek. Ong'ere maler ni nyithi dalano gin ne gikwamo kendo kata ne gidhi e tije oko ma ji samoro ne wacho ni owut jokang'ane nowuok to kare wuokno ne giwuok mana e dala to gima ne giwuok moloso dalano to onge gima olor matek Chieng' moro ka sikul tawinjo ka mama moro wuoyo gi dak to kone dak ni winji dak dak inie chwora aneno wuod jokang'a ne obiro e gweng'ni maknago mano loso gi dak to wuod jokang'a ne noto ne polis ochako neno ka nitiere wuod jokang'a ne moro be mobiro e gweng' kanyo notiyo tich moro maber ok wang'e ni kanye mano bende owuoyo gi dak okone ni dak obe maknago kiny ikele ka kinyne kane wakalo To ne wayudo wuod jokang'an ne chande ka dak omako momadho changa mong'amo dhoge moling' e tworo moro kanyo mano ne dak ok ong'eyo ni mano ne polis migone sarut man kod segegeny kawuono wabiro talo yesu jatelo ka kinde nitie e joshua auchiel gimolor matek ma samoro nyako notedo ka notimo aruse ma ji nomielo nyege ma ji nopake, ji nogo sigalagala, nomiye nying moko ma nowach ni jaber wang'ni oyudo kare. Kare nitie gima nolor matek. Bang' muda moro to nya ochako pimne kaka onego bed ni odok thurgi. Jogweng' ong'eyo ni ji joka ng'ane gin ka gitedo to dweche ma kama nyaka giduogi okinyi ma kawuono ibiro ler Yesu jatend warruok. Ng'ama nodhi e musalaba to ting'o richoni kod mara to wacho norumo duto. Obed gima nade ma nolor godo matek Yesu nigi kifungu mar yawe kawuono, bed ni gino nolor kuma nade, mane otweye gi joma nade, ka nobet kure kotimo ang'o, sa adi odiechieng' mane. Wan kod Yesu jatend lweny, ng'at manyalo muko, obed chola mane, obed gima chal nade, mane obedi e piny. Wan kod Yesu wuono, jatend lweny, mane olo lweny e musalaba, en ka. Muma wacho niya, Ranga Jeriko nolor matek mondo ogeng' jo-Israel oko, matiende gima ber madonjo e dalau kik chopi. To ka gari moro donjo e dalau, to garino ka dok to kik chak duogi e dalano. Mang'eny no aneno koketi e wi kite, kotieno tiendegi kod kite, ka tiend imoye marieba, kendo nyithindo tuge ka puonjore e riembo ka mtoknigo okwamo kanyo. Nolor matek, ok ginyal sudo. Nochak udi mondo mi oger, ero ne gichopo e Linton, ne gikwamo. Gima nolor matek samoro ne gin ohala ma nodhi olnegi nyaka lon, ne gidhi gimako nyaka ndulme na gilwar piny. Okinyi ma kawuono jawa chiko mondo owuo kuom gima nolor matek. Wan kod Yesu jaket e duok geno en ka okinyi jakondo mula mombalera niya kata nolore matek wan kod Yesu jaduok geno mumba kone Daniel auchiel matindo apar adhi somo gimondiki muma wacho niya Daniel auchiel matindo apar gima ondike wacho niya kane Daniel owinjo noseket sei e chikno ineno gima wueni samoro noseket sei ma ji nobede gima okete sei tiende niya ondikruokie jodongo moko nobet ma giwacho niya gima kama nyaka timre e ngimani kendo ne giwacho niya e dalau kanyo gima ber ok nyalo donje e odi kanyo gima ber ok nyalo donje e ohandi kano gima ber ok inyalo donje to mumba kona kawuono niya nitiere yesu jatend lweny ng'ama nochiero lazaro ka nie bwo liel seche mane jodongo ne paro ni dala gi lazaro ka nyadek adek emang noyang'ie sama yesu nodonjo formerly nogo sarut lwang'ni nogo sarut e nyim yesu jatend lweny mumba kona niya daniel auchiel matindo apar kane daniel owinjo noseket seiye chikno mumba kona niya Kata in iwuon iseng'eyo, isewinjo, osewachni ni gima timore e dalauni, samoro nitie sei moro, kata in bende chich ni gima timore e ini, gima timore e ngimanini, gima timore e daknini, samoro nitie sei moro noketi. Kawuono wakelo Yesu jaber mar polo, muma wacho Isaya prariyo gariyo matindo prariyo gabich ni musumal manogur matek nopudh oko kawuono ni nyinge Yesu Nazareth Musmandno mane oketie seino ipudhe kawuono, joma nogure oyie odagi, ibiro pudho musmandno. Muma kona niya, e Jokolosai ariyo matindo apar gang'wen nonyalo rucho gima nade ma nondiki kawuono ne nyingeso ja Nazareth bed ni nolor iye gi oko ma noket sei kawuono muma wacho ni a ibiro pudho musomandno magole malwar e piny bed ni ang'o manade ma nolierie musomandno ibiro gole malwar e piny e nying yesu wono mumba kona niya jokolosai ariyo apar gang'wen ni norucho gima nondiki ma notweyowa, tiende niya, gima nade ma noloro dala moro momiyo dalano ong'ere ni dwe ma kama nyaka kelie wuoyi moro ka ji ywak koket wuoyino kong'awi e bodi mar mtoka malo kawuono wacho niya norucho gima nade ma nondiki ma notweyowa e nying Yesu wono kawuono ni gima nade ma nondiki ma notweyowa be ni nogure e tok pacho ka noyang' ang'o ka notim liswaga ang'o tich adi sa adi ji ne nie dala ji ne onge dala mumba to kona niya yesu ma wuon warruok wacho ni noruchi gima nade ma nondiki e nying yesu ja nazareth gima nade ma nomako kor ng'ato mano mako i ng'ato mimanyogo osiptande ma samoro iwacho ni ya daktari monego bed ni thiedhi en en oko ng'ato wuok duo- duogo ka dawo kawacho ni ajowa an atimra nade ee wakelo yesu yath ng'ama noparo nyako molawo higa apar gariyo kokwamo ka remo gotubutubu kuome ma ne yesu wono sama ne lwang'ni olokore osiep nyako cha ma ne luwo bang'e gik ma nonyalo nalorego ma nonyalo borego samoro norume kor gwe nowinjo yesu jaber mar polo sama nowinjo ni chieng' mar okinyi yesu donje gwe ne onge wich kuot kawuono ni chuno dichuo mondo ne gimoloro ngimane gimoloro dalagi gimoloro ne nyithinde momiyo ne nyithindo kosomo to kogike klasni ong'ere ni nyijo ka ng'ane mane klas ma ka gigikie to ne komakogi kanye mandulume makogie mane oseng'ere nondiki nolor matek iye kod oko samoro en gima osewuothne mane osemanyne gik moko omanyne fuagro omanyne gik minyalo pidhie mier mondo wang'ni olose dala mago nyo otamore wakelo yesu yath wakelo yesu chier mar choke ng'ama noparo lazaro mogole bwo liel ka lazaro Dum e liel sama Yesu nodonjo lwang'ni ogo sarut formalin ogo sarut mane Yesu mwakelo ok ang'e ni dokelo ang'o e nyim jatend lweny mondo iwachre ni japuonj kawuono awinjo ka kwa maleo amoke anete amoke ura amoke chong amoke chola wan kod Yesu sani ng'ate ma kawuononi ka nodonjo e par dhako ma wuode noleo wuode osekotho Ere kawe itere kaburini udichiliel Yesu neno Roma gima nade motho e ngima ng'ato Yesu biro chiero kawuono gima nade manorumo nitie udi mang'eny ma kawuono ni ji ok chak luongre kod nying mamit mane giluongore e kinde mane gikendore ne gichakore kendo nying mag lele moko e dala magi matinde kawuono giluongre godo kar mondo mi giluongre kod nying mamit ma ji ne ndikore ei simbe madongo ka giorore simbego giwacho ni kawuono ng'ato wuotho komor obwonjo ni kawuono oluonga nying mamit kawuono ni koro kane gisedak nochake nying moko mag le moko manie pacho okinyi kawuono mombalera niya norucho gima nondiki maketho dak ng'ato maketho od ng'ato maketho hand ng'ato maketho gweng' moro ma samoro jodongo moko nobet daniel wacho niya auchiel matindo apar ni noketie sei samoro en daraja moro noketi sei ni kanyo ji nyaka thoe e nyim dhorangau samoro noketi sei ni nyaka rwakie liete samoro noketi sei ni nyaka kiyudo nyathi to nyaka lwar mumba kona niya kata obedi sei mane oketi norucho gima nondiki mane otweyowa duong' odog ni jatend lweny duong' odog ni elgibo Luongo dog ni Nyasaye malich norucho gima nondiki mano tweyowa obed pepas mag ng'ato ma ng'ato osewuothogo ma wuoche olokore koro wuoche bende chako lalamika nikech tinde koro dwa ng'iyo malo otamore ni en bende koro osewuotho lama ahinya kawuono wakelo yesu chier mar choke en emang'eyo ni nochier ajuoke magweng'u osechamo rombe kendo ging'eyo ni kidhi to nitie aina rombe ma nyaka kwayi king'iyo toke to bir to dalau to ji odhere wakelo yesu yath mabiro tieko gima nade matimre dalano wakelo yesu chier mar choke mabiro paro mama manade mosemi nying mamoko kawuono chako chak mi nying moko ni magi to luche kata nyako mapod tin sama odhi otedo Ikawo jomoko luwo bang'e kodhi luokore ei aora, joma nigi pi momita e wengegi, mong'e pimo joma ong'e nyuol, ging'e ng'iyo mbong'gi, ging'e ng'iyo gwandgi, moko ong'e ng'iyo tokgi. Kawuono wakelo Yesu jaber, ng'at mabiro rucho gima ondiki kuom ng'ato ang' nidhi ire sani Wacho ni japuonj asebiro biro ruchona gima ondiki kuoma wadhi kodi e lamo javi ber manade pari jawinjo mowinjo wachni duong' odog ni jakonda mula siri jogi ratego kuom yo nyingeso amen